Fil-Form 4 li ġara dħalt ehm, l-isptar propja, 1st of May. Eh, the meningitis part. Eżatt, yeah. 1st of May. What mm. happened is konna qegħdin il-baħar, konna ehm, il-grupp tal-backstage għax konna nteru l-pantomina, konna sem tal-iskola. Tal-iskola. Dejjem nizzattat f'daw mm. l-affarijiet. U mort, u tal-backstage ek, il-kulek,

sakemm tħanna, sakemm għazbis tħanna xumbat tani ħas ħazin. U next thing I remember is I was in the ER, l-isptar, daħluni, u ma tamlu li MRI ta' nofsija. Umbat sabu li ma kienx bizzejiet, umbat għamlu li MRI oħra bil-kulu si għaw nofs. U bdew ħawdu, fi sens, no one could put their finger on like exactly what was happening. Hmm. U ma tafter a while of the, these shenanigans, Bdejt inħoss jiena um, what's called a low pressure headache. When you're laying down, you're okay. When you're standing up, vertigo, imma vertigo mm. ġifiri tipo qed ngħidlek aqqas tmur sa toilet, fim tipo mm. gravi. Ġew it-tobba t-tobba bdew xemnuni. Dejdu li mux veri inti biex ma tmux l-iskola, da kollu gidder. Dawwara l-estate mill-isptar. Ġviri, u ma determinadni l-isptar, u għetna jidilom mill-qasn fl-ħan u minn ġo sodda. Sewa. U qalu li inti dan mhux vera, da biex ma tmux skola, I was already at this point. Ma huma kienu tawk id-diagnosi, ġifieri huma qalu lek għandek isma' inti għandek il-meningite. Onestament, it's all a blur, ma niftakarx, ma niftakarx u ngħidlek il-verità għalija tipo mill ġranet riqet, ta' askon naf xinu qed jiġri at this point jena, mill ġranet riqet, medicina bla doċ, jipruvaw minn kollox, jifmu xinu jiġri. Kif kif miex il-barra għalli mux vera ħanibatek id-dar, kif kont miex niftakar nqiet ma' weġ ganċek jisni ħanġbek of Notre Dame. U nistennew il-lift, xin il-lift eżat jinfetaħ hekk bin-nies, nara n-nies niftakar, naqla. U naqla. Fuq in-nies? Le, ma l-arb, qed ngħidlek kont isni hekk, kif naqla fuq in-nies? Qas flaħtnu li wiċċi jiena hekk, naqla. U tant kemm ma konċet nikol xej, illi jisfar ħareġ ħaġtu.

U taqbdew li d-dillostrina solpa din. This was my sort of Achilles heel għalija. Mm. U. Solpa din hija solubil ibuprofen u minna hija. Penkile. Eh. Imma 14 sena, fim 14 sena. Dik ma tistax xoħda għal tul ta' żmien. Le, dik dik minna 3 days maximum. Jena kon nħoda fil-ħodu, fil-osnar, fil-axija b'waqt li riqed bil-lejl, niftakar ma mitqajjimni bil-lejl, għal tleġġemat sħaħ. ħadd ma qalilna, ħadd ma qalilna lilna illi di tliet ijiem biss li li kienu qalu li t-tobba. Tipo fl-istonku problemi. Eh, imma le għax jiena kont dejna noħodha erba' sigħat Superman. Dina biss isni ta' żmejnja kont l-isptar meta kont noħodha. Four hours and a minute bem fis-sodda għas niflaħ niċċaqla. U u tipo met qalu li jora, qalu li mela jekk hija hekk mela tista' tmur id-dar, fim tipo toqgħod id-dar u toqgħod tieħu dil-mediċina. Morna mela li għand Dr. Soler, nsejt Professor Dr. Nsejt, nsejt minn mara niftakar. U l-mam għalta dajlu ilu t-leġġemat fuq s-solpa din, wiċċa bja, għalta la xiex għalta dajlu t-leġġemat fuq s-solpa din, tipo, isa l-eroina ta' 14 sena. U. Xafet jamlet lek? Il-fat li għamlet. Eżat, u mat l-effetti kienu ġew wara, l-effetti wara, għax u mat tajnijom cold turkey, ġifiri illum noħodom għada waqaf noħodom.